Кайнатма. Әни әйтә, менә Хасанов бар дейме? Бәлки аңа киргә чыгырсың ди. Әй, мин күрдем аны комментарияда. Әни яздым, язганны күрдем. Юк, син язган. Мин язган. Юк, әй анда әни комментарий калдырган. Әйдә, әйдә, мин тыңла инде дип өстәмә язган әле әни таң. Әй, күргәндем. Син миңа бит яздың да әле бер көнне. Кайчан инде әле ул июнь аендамы? Шәхсән мин башта уйладым, син меня подкастка чакырасың дип. Юк. Анда икенче э, мәгънә икән. Белән, э, ул юморны мин электр булсам, миңа шундый шик, кеше мине динләп йөри кемнәргә дәриме? Һәм мин ул уенга уйный башлыйм. Әйтәм, кешегә кирәк икән, кешегә кызык икән, әйдә эшлибез моны. Ләкин мин беләм, синең кызың бар дип. Мгм. М, Димәк, булмый әлегә. Әлегә юк. Аның киткәнен көтәбез. Яра, аңлашылды. Э, Райнур Хасанов, каян барлыкка килде ул безнең менә бу тусовкада? Татформ тус- тусовкасында әйтәсең Ай, инде. Юк, менә бөтенләй менә ничек татарлар аны белә хәзер. 15 декабрьдән узган ел, э, е- елда, ик- 2023 елда э, Бөтендөнья татар эшләре форумы шурасы тарафыннан э, мине

Вот, шуннан инде минем бу тат форумда активист буларак э, эшем башланып китте. Аннары инде ачык университет проекты һәм шулай күбрәк-күбрәк проектларда катнашып, әкрен генә менә шул вазифага ничек тә менә шулай кереп киттем инде. Ә болай гомумән менә чумдым дип әйтә алабыз, аны 2019 елның февраль аенда Анда платформ үзенең социаль челтәрләрендә игълан итте. Менә безнең яңа проект Ачык университет һәм безнең беренче курс тарихка бәйле булачак. И минем шундый теләгем бар иде. Үзем үзебезнең тарихыбызны теге тирәнтем өйрәнергә. Һәм инде карим гаризалар уже все ябылды. Мин Рәшат абыга язам. Мине кабул итсеннәр әле, зинхар, үзегезнең нидер элемтәләр аша. Безнең бар ул дип. Әйе, әйе. Язам, ул только ярый сөйләшеп карамын диде инде. Һәм мине инде алалар, чакыралар. Шунда мин э, беренчеме, икенчеме дәрестә Айрат Файзрахманов белән танышам ул вакытта әле. Ачык университет проектының җитәкчесе идем. Һәм э, танышып китәбез. Э, ул белә мин IT юнәлешендә аны белгәч IT юнәлешендә укыганны ул миңа әйтә менә без ачык университетны IT ясылыкка цифровой платформа буларак эшләргә телибез ягъни онлайн университет буларак инде син син булганда син килгәндә айрат абдрахманов белән ул офлайн булган инде әйе офлайн офлайн курсы да торадым ничегенә да ябыла набор анда бит онлайн булганда меңләгән кеше әйе әйе монда офлайн иде ялгышмасам җитмеш кеше бар җыйдылар и бик күп кеше килгән иде офлайн курска һәм шунда менә айрат белән таныштым ул әйтте әйдә бергә эшлик дип мин прям сразу миңа бу идея бик ошап китте мин җанландым өйгә кайткач үземнең группадагы кешеләргә университет укыган алар да шундый ук милли җанлы иделәр әйтәм әйдә менә шундый идея тәкъдим иттеләр әйдәгез иртәгә җыелышыйк уйлашыйк берничә кешене шулай җыеп алып Башта без тугыз кеше идек, аннары бишкә хәтле төштек. Э, беренче макетларны төшереп, әле өченчеме, дүртенчеме дәрескә мин китердем уже менә киләчәк э, сайтның макетын, нидә А4-дә шулай төшереп, һәм анда Айрат абый белән Радиф абый аларны карадылар да бар ашады. Аннары киләсе очрашу инде конгресс бинасында иде. Конгресс бинасында мин э, ул вакытта рәис иде Тәбрис. тәбрис абый белән сөйләшеп инде ул да ризалык бирде әйдәгез эшлибез шулай иттереп без башлап җибәрдек һәм менә шул он тугызынчы елның анда иннополиста безнең бөтен дөнья тәрешләре форумы шурасының киңәйтелгән утырышы иде һәм шунда менә бу проектны тәкъдим иттек һәм ноябрьдә инде ул гомумән бөтен дөньяга тәкъдим ителде шундый пресс конференция булган иде менә шул вакытларда мин инде менә теге татфорумга активист буларак чумып киткәнемдер дип уйлыйм инде мин шуннан чыга шуннан соң бирле чыга алмыйсың инде кереп баттың дим кереп баттым да әле чыга алмыйм ну әле чыгырга да теләгем юк гомумән миңа калса мондый җирдән тулысынча чыгып булмый мәсәлән динарий китте иә тәбрис абый дидеңме ә динарийны динарий дисең нигә еш аерма яшь аермасы булганга иә нәрсә белән аерыла бу чынлап әйткәндә Мин Ленарийга 15 нче декабрьгә хәтле узган елны апа дия идем. Чөнки мин ә, лицейда укыдым, егетләр лицее, ә, Шамил Усмановда, ТНВ. Икенче гимназия. Ай, ТНВ. икенче лицей-интернат. Вот Әй. икенче гимназия һәм ТНВ арасында бер шундый Мин бина бар. беләм, мин аны беләм. Әйе, менә шун- Калганнар беләм. менә шунда мин укыдым ә, һәм анда безнең шундый бер ә, кагыйдә иде. Әгәр дә кеше бер яшькә синнән олырак та, сиңа абый апа диясен һәм мәсәлән мин җиденче сыйныфта укыйм икән анда ниндидер әйтик артур дигән кеше ул сигезенче сыйныфта икән миңа артур абый дим һәм сез дип эндәшәм һәм ул минем шундый прям э, урысча әйтсәк привычкага кереп китте тәрбия булган инде һәм э, шундый сәер бу минем өчен белмим ул бит менә минем э, миңа бер әйткәнем бар инде подкастта туганнарга гына әйтелә торган сүз бит ул ул шундый интим сүз нигә аны менә Рәсия кемгә әйтеп йөрү, минем өчен ул дөрес түгел. Белмим, менә мин әйтә алмыйм. Менә э, Төркиядә э, беренче тапкыр булдым. Һәм анда хәтта официант бар. Миннән олырак. Миңа, мәсәлән, э, абиджим диеләр иде. Абим. Ягъни алар да миңа теге ничектер абый дип эндәшә иделәр. Бу Менә күбрәк ханым, беләсеңме? туташ, әфәнде сүзләре туры килә монда, име? Алай дип әйтеп була. Ә менә абый, апа? Ну, менә шуңа күрә мин хәзерге көндә э, хатын-кызларга апа димим. Мгм. Чөнки алар никтер күбесе рәнҗи. Теге авыр аяк, мине итәсеңме? Мәсәлән, мин сиңа Ләйлә дим бит. Әйе. Ә бай э, Апа да әйтсәм, сине орышыр идем. Әйе. Шуңа күрә Линари да инде э, әйтте, әйдә Ли- миңа Линари гына диген. Әле Зөһрә булганда да Зөһрә апа дия идем миңа, Гүзәлиягә дә. Алар да инде берничә вакыттан соң әйтә иде миңа Зөһрә дип кенә дәште. Менә бу теманы корал арт менә күтәреп чыгасы килә башлады минем чыннан да туташ ханым дип әйтү норма, әфәнде дип әйтеп норма, но апа абый юк. Ләкин мин ничектер үзгәртәсем килә икән, мәсәлән, Илсур Раисов белән Раисович белән очрашканда, Рөстәм Нургалиевич белән очрашканда мин аларга гел әйтәм, Ишрабый, Истемавый, дисендә алар бай борылып карыйлар да син әйткәнне тыңлый башлыйлар. Чөнки алар да сине гаилә итеп э, хис итәләр. Чөнки син бу шундый манипулятивный триггер, аңлыйсыңмы? Аны кулланганда дөрес итеп атырга кирәк. Гел әйтеп йөрсәң, ул атмаячак. Әй алар күнеккәннәр Илсур Раисович дигәнгә, анда кемдер әйтә Илсур абый дип. Һәм ул бу ниндидер такая э, уникаль Шундый обращение. Әйе. Кайнатма. Дуслар, барызга сәлам. Бу кайнатма подкасты. Сез аны я карыйсыз, я тыңлыйсыз. Булгар радиосында тыңлыйсыз, әлбәттә. Карыйсыз ями мьюзик платформаларында. Һәм без бу подкастка чакырабыз билгеле һәм сәләтле шәхесләрне. Бүген кунакта бездә Райнур Хасанов. Ул да булса матур егет.

Чынлап әйткәндә, әйтә алмыйм. Анализлаган юк имме? Алай анализланган юк. Э, бәлки, ну мин еш елмаям, бәлки ул бик зур роль уйныйдыр. Теге елмаю. Ә безнең бит барыбер э, татарларның кыяфәте нинди булырга тиеш икән дигән шундый э, бәяләмә бар башта име? Кара күзле, кара чәчле. Менә минем кебек инде. Шундый татарлар шундый була ул. Ә син ул менә чын күңелдән әйткәндә зәңгәр күзле, ак тәнле, э, бу радиода булмаган кеше, тыңлаган кешеләргә әйтәм инде мин моны, имеш, син алар видеодан төшергәндә күрәләр сине нинди икәнен. Син ничек аңлатасың моны? Каян килгән синең тамырларың? Сез Тикшердегезме шешәләрне? Әйе, э, әгәр дә инде мин гомумән үзем тумышым белән Башкортстаннан, Бәләбәй дигән э, шәһәрдән, анда 60 мең кеше яши. Шундый э, чуваш, татар, шәһәре инде күбрәк э, татарстаннан ерак түгел э, шул чигеннән 70 километр тирәсе инде э, әгәр дә инде әти ягымнан карасак әтием минем башкортстанның миякә дигән районына чыккан әгәр дә аның тарихына күз салсак инде шул аларның шул авыл тарихы китабы бар аны укыган идем алар инде казан арты татарлары ягъни шул явыз юан гаскәрләре яулап алгач Казанны алар сугыша сугыша менә бу Башкортстан территорияләренә хәзерге Башкортстан территорияләренә килеп җиткәннәр. Әни ягыннан инде бераз соңрак, ул 1700 еллар әни үзе Күгәрчен районына инде, анда күбрәк башкортлар яши. Һәм инде менә бердәнбер башкорт ике башкорт авылы арасында бер татар авылы Угар дигән. Әнием шул авылдан тумышы белән Болай инде тарихка күз салсак, 17 еллар Актаныш Магызнакаймы, хәзер хәтерләп бетмим, шул яклардан инде әти-бабаларыбыз әни ягыннан күчеп килгән шул җирләргә. Аңлашылды. Ә син әтигә ошаганыңмы, әнигә тартканмы? Кайсы җитәкләр? әни әйтә гел характерым һәм гомумән бөтен як белән әтигә ошаганмын дип э, ләкин мин улым икесеннән дә нәрсәнедер алганмындыр ошо йөз э, буенча әйтә алмыйм ярар тикшереп карабыз бик э, бәлки әтигә ошаганмындыр күбрәк инде ну егетләр әтигә тартырга мөмкин әйе кара безнең бүгенге темабыз ул именно ясалма фәһем Нәрсәгә мин моны турында сөйләшәсем килә, чөнки мин моны белән кызыксынам, э, кайгырам кайсыдыр мизгелләрдә, нидер куркуларым бар. Ә син бит инде бу темада бик яхшы йөзәсең, син безгә аңлатып китерсең инде, димме? Нәрсә ул ясалма фәхем? Дөресме моның тәрҗемәсе татар теленә беренчедән, шуны сөйләс килгән мин. Чөнки Мин беләм, теге урыс теленә дөрес тәрҗемә ителмәгән дип күп кеше сөйли. Шуңа кеше аңны аңлап бетерә алмый, мәгънәсен ул сүзнең. Димме? Ә татар теленә ул дөрес тәрҗемә ителгәнме дип уйлыйсың син? Ничек дөресрәк булыр яки? Менә без беренче тапкыр ясама фәхем терминын, гомумән мин ясама фәхем дигән термин белән таныштым узган елны. Татар телендә. Э, чөнки без менә Сәйдәш Мифтахов дигән егет белән Ачык университет проекты кысаларында э, ясалма фәһем буенча э, вебинар үткәрергә булдык. Чөнки ул технология менә 2023 елда бик зур популярлык алды һәм хәзер дә популяр. Төрле сервислар барлыкка килде һәм без әйдә инде татар телендә менә шул сервис артында сөйлик дидек тә һәм без бер чат ачтык Һәм анда языша башладылар. Кемдер әйтә, ясама интеллект дип әйтергә кирәк. Кемдер анда э, ясама аң, кемдер анда э, шәхле, шәхле фәхемме. Шундый төрле-төрле терминнар. Аннары безнең Амил дигән бер егетебез бар. Син аны беләсең. Әйе. Э, ул үзе теге филолог булмаса да, ләкин татар телен бик камил дәрәҗәдә белә. Һәм ул әйтә, дөресрәге башак ясама фәхем. Һәм инде без ярый, шулай булсын, әмин без сиңа ышанабыз. Һәм шул э, терминны алдык та һәм инде менә хәзерге көнгә хәтле кулланабыз. Э, һәм ничектер ул менә ясама фәһем термины киң җәмәгатьчелеккә таралды дип тә. Чыннан да Айдар Шәйхиннар, Айрат Фәйзрахмановлар, Дәдиф Кәшәповларны безне хөрмәт иткән егетләр инде, имә алар теге татар телендә э, фикер йөртә белә торган кешеләр. ул терминны кабул иткәннәр икән, бер сүз дә әйтмичә. Чөнки Әйе. мин бернинди дә теге безнең чатларда, уртак чатларда алай итүгә ярамый дигән сүзне ишетмәдем, ук- м, укымадым. Алар беренче яза икән, беренче итеп менә болай итеп әйтергә ярамый, итеп әйтергә ярамый. Мгм, мгм. Димәк, аларга ошаган. Әйе, әйе. Э, Ну, гомумән, кайвакыт кешеләр, э, чынлап әйткәндә, аңлап бетмиләр. мәсәлән, яңа гына килгән кеше нәрсә ул ясама фәһем. Шуңа э, ясама фәһем дисен дә, аннары ясама интеллект дип әйтеп китәсен дә, кеше инде теге рус теле белән аналогия китереп, а, бу искусственный интеллект икән дип. Шуңа күрә ясама фәһем, ясама интеллект дип инде без куанырга тырышабыз. Ә кергән ясама фәһем, Аллага шөкер, кереп китте инде. Әй, кереп китте. Тер- Терминына все, ризалык бирәбез. Шулай дип калдырабыз Айса. Ясалма фәхем дип яшәбез гомер гомергелеккә хәзерге. Ә, Димәк, ә, хәзер менә бит инде әйтәсем инде 20-нче еллардан ки- килә башлады. Ул әкренләп керә башлады, име? Ә хәзер инде бөтенләй популяр. Мин ансыз үземне көнемне дә утыр, ну, күз алдыма Мгм. китерә алмыйм. Менә без хәзер синбә утырабыз IT-паркта, име, студияда төшереп. Ә, Монда бар ә, безнең ә, министр цифровизация айрат хайруллин айрат иә һәм аның үзенең боты бар әйе мин шул ботка кердем дә шундый уңайлы ул сәнә сиңа промпт диләр инде задача э, сиңа язасың да имә э, әйтәсең менә син хәзер смм белгеч миңа әнә мондый текст язып бир дим дә мин аңа имә он җөмләдән э, аңа язарга кирәк он җөмләме биш пункттанмы һәм ул миңа язып сала Мгм. Всё. Әйе. Э, гомумән инде әгәр дә карасак, менә б э, бөтен дөньяга ясалма фәһем күп кешеләрнең шул ChatGPT дигән э, сервис белән ассоциацияләнә. Әйе, әлегә әйе. Э, әйе. Ничек әле? Э, Чөнки ну ChatGPT чыннан да бик популяр булып китте. Э, Аны ике айгамы, өч айгамы бер яңа версияләре чыгып тора. Э, һә- Һәрберсе э, э, э, ничек әле әйтергә акылы арта инде аның акылы арта иә һәр версия саен һәм инде мин менә белгәнчә шул безнең министрның боту шул чат gpt нигезендә эшләнгән өченчесе бугай анда бөтенләй ул яңармый да ул менә ансы ул татарчасын начаррак белә менә без күптән түгел генә егетләр кызлар белән утырдык бер кофейняда һәм безгә бер идея килде инде ул мультфильм эшләргә теге рәсем төшерәдер ошондой мультфильм безнең беренче рәссам бар һәм инде без инде исемнәрне дә андай геройларның төп э, геройларының исемнәрен дә уйлап таптык э, нәрсә эшләячәкләрен дә уйлап таптык хәзер инде менә сценарий язырга кирәк и татар телендә язырга кирәк и э, мин искә төштем менә чат gpt 4 о Әйе, э, дүрто. Ул э, татарча яхшы яза. Камил түгел яки камил дәрәҗәдә түгел яки я- яхшы яза. Һәм мин русча аңа промпт язып җибәрдем. Мгм. Без безмез карыйбыз. И Ул шулай э, менә әдәби телдә матур иттереп ул хикәяне язып бирде. Без аңа теге төп моментларын, төп сюжетларын яздык, төп геройларын, кем, нәрсә эшли, кайда күрешергә тиешләр. Ә ул инде теге менә э, төрле әдәби шундый м, Кызыклы алымнар Ай, кызыклы алымнарны куанып, матур иттереп, хәтта диалогларны төзеп, ә, сценарийларны, теге кадрларны, раскадровка эшләп, безгә язып бирде. Ничә минутта? 2-3 минут. Без менә моны, белмим, бер-ике көн эшләр идек. Әлбәт, әле ул туктаусыз утырып эшлисең бит аны, баш катырып. Ә менә монда 2-3 минут. Җитте. Әйе. Әзрәк кенә корректура кирәк инде анда име? Әйе, әйе, әлбәттә. Әлбәттә, карап чыгарга кирәк. Әйе, кайвакыт анда татарчасы әзрәк нирәк, э, дөресрәк тә түгел, ләкин 98% идеально. Без менә хәзер куркырга тиешме соң инде моннан? Ха, Кая, менә язучылар кая китә хәзер, драматурглар кая китә? Ой, беләсеңме, менә берничә э, менә бу көнгә хәтле мин бик куркмый идем. Ә, хәзер куркам. Хәзер менә берничә кеше белән сөйләшкәч, чыннан да менә мин үзем һәр көн аны куанам. И ниндидер менә мәсәлән, мин татарча теге э, үземне камил дәрәҗәдә беләм дип әйтә алмыйм. Э, сөйләшә алам, ләкин язганда хаталар җибәрәм. Һәм мәсәлән, социаль челтәрләрдә пост куер алдында татар телендә мин аны алам һәм чат GPT-га тыгам. Четырео, әйтәм, менә татар телендә тикшер, грамматик, анда э, төрле хаталарны инде. Ул миңа тикшереп бирә, кайда хаталар бар, кайда дөрес сүзләрне кулланмаган, бөтенесен язып бирә. Һәм инде менә уйлыйм, элек мин үзем Шул текстны карап, берничә тапкыр үтә идем, тикшерә идем, башымны эшләтә идем. Ә хәзер мин аны ChatGPT-га гына бирәм. Һәм хәзер минем теге баш э, деградациягә барамы? Или яки бармыймы? Менә шундый сорау миңа башка килә башлады. Һәм күп кенә, мәсәлән, элек хатларында, мәсәлән, үзем яза идем, әйе. Хәзер теге э, озак вакыт э, сарыф итәсе килми менә бу эшкә. ChatGPT-га аңлатып бирдең, бер 5-6 җөмлә белән. Ул сиңа бер-ике битлек хат язып бирде. И бер яктан теге син вакытыңны үзеңне дөрес кыланасың, икенче яктан э, нәрсәгә китерер микән бу? Бу шундый яхшы ачык сорау. Мин дә аны менә без менә ишетә дидем. Әлеге чат GPT-лар ясалма фәһемле татар телен белмәгәнгә күрә, без әлеге мәйтәм без бездән безсез булдырып булмаячак. Мәйтәм, текстны яза алмый, әле әлегә дип э, булган ише бер ел элек кенә мин Россия бирә дим. Чөнки чыннан да, мәйтәм, минем кебек исемен белгеч юк. Ике телендә белә торган. Мин аны әле кирәк, ә хәзер кирәк булмаячакмын бит мин. Әйе, ну менә бу әйбернең яхшы ягы да бар. Димәк, татар теле беркайчан да бетмәячәк. Чөнки ул менә цифрлы ясылыкка кереп утыра, ясама фәһемгә кереп утыра һәм Әйтик, менә иң негатив сценарийны карасак та, әйтик, менә бер 30 ел үтте, анда э, татарча белүче бер мин генә калдым э, син генә яки мин генә э, ну әйтик мәсәлән йөз мең кеше калды һәм ниндидер менә шундый тарих бетү цикл әйбер ягъни имә мәсәлән кешеләрдә инде татарларда инде лидер килеп чыга һәм ул әйтә безнең бит үзебезнең туган телебез бар без бит икенче халык татарлар безгә хәтта телне өйрәнергә кирәк Еллар менә шулай ясама фәһемгә керәләр, цифру ясылыкта калган бөтен мәгълүматны алып, яңадан ничектер телне Ну, трендка кертсә инде. Тренд аңлыйсың, бик яхшы аңлыйм. Ләкин хәзерге вакытта уйлап карам, нәкъ күзек кия кеше имек, күзектә инде ниндер бар микрофон. Һәм мин Кытай егете белән сөйләшкәндә, мин инде аны татарча ишетергә мөмкинмен. Аңлыйсыңмы? Миңа телне өйрәнергә кирәк түгел. Шундый моментка килеп җитәчәкбез дигәнне аңлыйм мин. Һәм мин синең кебек курка башлыйм. Без бит телне нәрсәгә өйрәнәдерик? Нейрон бәйләнешләр үссеннәр өчен, акылны йөртер өчен. Ә хәзер ул кирәкми, без иренә башлаячакбыз булачак. Безнең вакытыбыз күп, күбәя. Э, ну, беләсең, менә шул э, чат GPT-ны буа кулланырга укытучы кебегрәк. Мәсәлән, әйтик, э, гади аудиториядә син укытучыга ну ниндидер сорауларны бирә алмыйсың, чөнки син ояласың. Монда икенче кешеләр утыра, хай син берәр э, сорау бирәсең, ә ул шундый гади сорау икән, бөтенесе көлер дип уйлыйсың, әйе? Ну шундый барыбер хис кешеләрдә бар, әйе? Ә менә чат GPT-га син әйтәсең, менә син хәзер, мәсәлән, математика укытучысы. мәсәлән мин шәхсән ничек куандым имтиханга хәзерләнер алдында университетта вышмат буенча мин аңа айттым менә син шунда укытучы хәзер мин сиңа менә терминологияләрне әйтәм син миңа гади тел белән аңлатып бир и ул миңа аңлата башлый мин тагын да яхшырак бу теманы аңлыйм Әгәр дә мәсәлән интернетта эзли башласам, вакыт озак китәчәк. Һәм әле мин 100% теге миңа кирәкле, мин аңлый торган материалны таба алмаячакмын. Ә монда син ясама фәһемгә, ясама фәһемгә инструкция бирдең, аңлаттың, нинди нәтиҗә миңа кирәк икәнлеген аңлаттың, һәм ул шуны аңлап, сиңа дөрес итеп, матур итеп җавап бирә. Әгәр дә син аны да аңламасаң, син тагын да сорыйсың аны, аңлатып бир. Һәм Күпме телисең, сиңа сораулар бирә аласың. Ул синнән көлмиячәк. Ул синнән көлмиячәк. Аннары тагын бер кызыклы момент, э, менә күптән түгел генә э, мин үземнең э, компьютерга прям шул чат GPT-ның кулланмасын, кушымтасын йөкләдем һәм аның бар икән ни Тавыш белән сөйләшә торга версиясе. Мин аны куйдым, и без аның белән менә шулай сөйләштек, чын кеше кебек. Мин аңа сөйлим, ул бит ә, менә соңгы версияләр татарча да аңлый, мин аңа татарча да әйтәм. Ул миңа татарча да шундый фин акценты белән җавап бирергә тырыша инде. Һәм, мәсәлән, мин әйтәм, менә миңа шундый э, ситуация килеп чыкты, менә ниндирәк э, карар кабул итергә микән? Әйдә, менә бөтен плюсларын, минусларын да бергә карыйк дип, миңа сөйли башладым, аңлата башладым, ул менә шулай әйтә, болай әйтә. Әлбәттә, ул инде теге менә шулай эшлә дип әйтә алмый, аның теге инструкциясендә алай язылган, теге кодында. Ә ниндидер ул теге сиңа карар гел сине кабул итәргә тиеш гел карарның кеше кабул итә ләкин нидер теге плюсларын минусларын табып сиңа нидер дөрес карар кабул итәргә ярдәм итә инде шуңа күрә менә мин аның турында белә идем ул бер ике ай элек алар чыгардылар шул версияны ләкин әле кулланып караган юк иде һәм бик кызык булды инде менә кара диалогта әйтеп була имеш яшьтә була болар белән менә бит ничек кызык Кара, әнә син әйттең, те, м, җиңел кеше аңлата ала дип. Ә кеше аңлатуны ни җиңелчә мәсәлән бар бит инде име двоичный система, Мгм. ике санлы системаны җиңелчә аңламаган кешеләргә сөйләп китә аласыңмы син? Ничек син аны аңлатыр идең әбиләргә мәсәлән? Миңа авыр, мин аңлата алмас идем. Менә чынлап әйтәм, мин үзем ул теманы яхшы аңласам да, минем андый аңлату сәләтләрем бик юк. Шуңа күрә теге җиңел итеп тырышып карар идем, ләкин кеше аңлар идеме мине, ансы инде икенче сорау. Шуңа күрә менә ясама фәхимгә син әйтәсең, конкретно менә мин мәсәлән, әйтик, миңа шул двоичный системаны аңлатып бир, мәсәлән, алма белән кишердә. һәм ул алма белән кишердә сиңа ватып бирә шуңа күрә мында җиңелрәк килеп чыга инде кеше юк менә чыннан да менә безнең әбиләр әбиләрне карыйм әниләрне карыйм аннан соң менә минем үзем миңа хәзер утыз тугыз име мин укыганда информатика шундый начар ул компьютерлар барлыкка гына килде безгә теге тычканга мышкага карап кына утырырга ярый иде без киләбез информатика дәресенә яме безнең тактага серьез язылган кулланырга ярамый компьютер белән Син бай гына утырасың карап. Әлбәттә, без информатиканы бөтенләй белмибез. Ә сез ни, сезнең чор балалар, инде информатикада нәрсәләр язгансыз, әзерләнгәнсез, сез инде кодить, кодлар яза белгәнсез вакытында, әйме? Ну, безнең гомумән информатика фән бик кызыклы за иде. Э, безнең укыган җирдә шундый бер ни бар иде инде, принцип ул самообразование. сташасы ничек былай икән үзеңне укыта үзең белемне табасың инде әйе менә укытучы информатика дәресендә безгә бирем бирә иде һәм әйтә иде менә сезнең бар интернет һәм шул интернетның хәсез дөрес кулланырга өйрәнергә тиешсез сез үзегез интернетта табасыз һәм шул биремне эшлисез әгәр дә ниндидер сораулар була икән ниндидер теге аңламаган момент бар сез миннән килеп сорый аласыз ягъни укытучы теге ментор буларак кына катнашты һәм миңа калса бу бик шундый яхшы әйбер. Укытучы үзе аңлатмый, укытучы безгә теге эзләргә өйрәтә. Эзләргә өйрәтә. И без шулай өйрәнеп, үз аллы э, күп кенә э, теге материалларны яхшы аңладык дип әйтә алам мин. Ә бу бит дөрес белән миндә хәзерге вакытта бит э, э, сыман белгечләрне укытам, име? Һәм мин анда әйтәм, бөтен белем инде интернетта бар мин сезгә бер ә мин чыннан да бер дәрес тә бирмим аларга мин аларга биремнәр генә биреп утырам имә шул биремнәрне биреп син беләсең мин дә катнаштым кыска кыз челленджда мин анда бит бернинди яңалык бирмим мин бирәм бирем һәм ул биремне эшләргә дигән этергеч кенә бирәм бетте ә калганын кеше үзе эзләп табарга тиеш чөнки менә унберенче сыйныфны бетерәбез университетны бетерәбез укытучылар бит булмаячак безнең безнең шул интернат була хәзер инде чат gpt бар шулар белән генә куанып нәрсәдер өйрәнә алабыз шуңа күрә миңа калса бу бик э, яхшы навык ну әйе мин дә әйтәм инде э, э, э, любопытство ничек була ул татарча оныттым любопытство менә шул сүз инде әйе менә шул сүз инде менә шу- шундый булырга кирәк гел теге эзләнүчән булырга кирәк эзләнергә тырышырга чөнки син менә э, кешедән өйрәнгәнсең икән сорап йөрергә име Мгм. бер мизгел ул туйдыра башлый. Мин синең интернетың юк мәлле. Ничек син ничек син аны миннән сорыйсың? Менә блогер буларак та миңа гөлә язалар. Лилия ул билетны ничек сатып алырга микән? Кайвакыт шундый гади сораулар бирәләр. Әйе, мин Ходаем, син яшисең, ничек яшисең син бу тормышта? Кайнатма. Дуслар, татар телендә милли проектларны булдыру бик авыр, сез моны әлбәттә беләсез, ләкин сез безгә ярдәм итә аласыз. Матди яктан ярдәм итә аласыз. Кушылыгыз Бустига, язылыгыз, сылтама аста, видео астында һәм безнең партнерларыбыз булыгыз. Рәхмәт. Ә беләсең ничек мин аңлатырыйм э, двоичный системаны? Ничек аңлатырыйм? Э, Әбиләргә түгел, әлбәттә, әбиләр аны аңламаячак, ләкин әти белән әниге аңларга мөмкиннәр. Э, True һәм false. Э, Ая. Чынбарлык һәм хата, име? Һәм э, нолик ул кушу, ә берле ул сүндерү. Һәм безнең бит компьютерларда бөтенләй мондый э, значок та бар. Включить и выключить дигән значок та, теге ноль белән берне кушканнар икән. Мин аны белгәч яшьтен, минем менә бөтен булган картинкам кушылды да куйды, бөтен пазлар җыелды. Ә мин бөтенләй аңламый идем ул ноль белән берне, бөтенләй. Ә былай кичтен әйтәм, ә ул кушу да икән, шул вакытта сүндерү дә. Менә. Һәм тагын менә код дигән китап бар, код. Укымадым, чөнки кыйбатлы китап ул миңа ана бүләк иттеләр. Шундый зур ул. Һәм анда аңлаталар, дельфиннар дельфиннарда бит ике генә кул. Кул микән, ничә микән? Канат. Канат. Бер һәм ноль. Бер һәм ноль. Безнең бер, ике, өч, дүрт, биш, алты, җиде, сигез, ун булса, аларда бер һәм сразу ноль. И шулай санарга өйрәтәләр. Бердән алып нольгә кадәр тик кенә санап була икән дип. Менә ушундый кызык, менә бу китапны мин э, бөтен э, менә аңламыйсыз икән информатиканы бөтенләй, белмисез икән, аны алып, шундый җиңел әйберләр белән аңлата. Сәр ул э, телеграммаларын җибәргәннәр ит инде азбука Морзе. Ул да, оказывается, двоичный система. Анан сукырлар өчен эшләнелгән нә теге брайль шрифты да шул двоичный система икән. Бөтен әйбер шуңа бәйләнгән, ә без яшибез име аны аңламыйча, белмичә. Шулай шул. Э, ну, менә сирен, кой бир, менә син уйсын, рай, менә бир ноль, ай, ай, ай, уанга э, нигезленген, ләки менә э, шук, этик, программирование на осак, теге 95 процентта ул белем бик кирәк түгел. Әлбәттә, сен аны белергә тиешсен, чөнки бу нигез, һәм ниндидер теге авыр операцияләр эшләгән вакытта ул кирәк булырга мөмкин. Ләки, ну, 90 процент вакытта ул әйбер

булырга тиеш. Әй дип уйлыйм мин. Әйе. Но аны андый булсын өчен математиканы әлбәттә яхшы белергә кирәк. Э, ләкин менә математикада менә без вышматта бик күп әйберләр өйрәндек. Һәм гади менә, мәсәлән, сайтлар, мобиль кушымталар эшләү өчен ул вышмат э, бик кирәк түгел. Ну, бәлки анда нидер авыр ситуацияләрдә генә кирәк булырга мөмкин. Ә менә гади әйберләр язганда син инглиз телен белергә тиешсең, чөнки бөтен э, әйберләр, бөтен яңалыклар инглиз телендә чыга, а IT-да яңалыклар ай саен Икенчесе шул код яза торган телнең э, синтаксисын белергә тиешсең. Һәм өченчесе э, менә һәрбер кушы менә әйтик, мәсәлән, сайтны эшләгәндә э, бар теге алдан икенче программистлар эшләп калган шундый скелет. Ул фреймворк дип атала инде. Һәм шул фреймворкны куллана белергә тиешсең. Алар бик күп. Мәсәлән, мин үзем теге э, Python э, разработчик һәм Django дигән фреймворкны кулланам, әйе. Һәм э, менә шул Python-ның синтаксисын өйрәндем, Django-ны өйрәндем, әлбәттә математиканы аңлыйм. Э, һәм все мин яза алам инглиз телен беләм инглизчә укый алам ә мин уйлыйм әле тагын менә теге логик мышление, мантык булырга тиеш. Мантык Әйе. булмаса, бөтенләй аны эшләп булмый. Аны бит, менә мин үзем э, берничә тапкыр инде кереп караган бар бассейнга, теге монда безгә Мгм. бушка бит инде Мгм. укыталар э, IT-да, Казанда. Мгм. Мин аны берничә тапкыр керәм бар. Һәм менә игел бер урында туктап калам мин. Мин аңламыйм инде логикасын, менә кодның. башыма килми. Менә бу шакмак былай менсен өчен, менә мондый җөмлә, аны хәзер менә безне сез тыңлыйсыз име? Аңлашылмаган сүзләр дип тоелырга мөмкин ул. Ләкин ул шундый кызык. Менә э, матрицаны карыйсың бит, матрица киносын. Анда теге егет утыра карап, анда соннар гына төшеп утыра, ә ул соннарга карап, аңлый, нәрсәләр күрә. И нәкъ шулай ук безнең белән утырган укыган егетләр нәрсәләр язып утыралар да, и алар күрәләр ул шакмакның ничек күчкәнен язудан. Мәйтем, качан мин күрә башлаячакмын сезнең кебек. Мин аңламыйм, кая күчә ул шакмак, мәйтем. Шундый кызык ул. Әйе, ну, логика бара тиеш, әйе, әлбәттә. Бушта. Не, не, мен чиксен аны аңладың, чиксен аны күрә башладың. Әйтеле, пожалуйста, мин аны ничек минем булып чыкмый ул? Шынап әйткәндә белмим. Мин әйтә алам, менә ничек миңа программирование килдем. Менә мин Бәләбәйдә татар гимназиясен бетердем. 6 нчы сыйныфны бетереп киттем монда шул егетләр лицеена укырга анда кердем. инглиз теле һәм төрек теленә басым ясый булган бит инде күбрәк бездә безнең безнең вакытта шулай хәзер хәзерге көндә күбрәк математика анда чынлап әйткәндә төрле юнәлешләргә ул вакытта менә без имтиханнарны бирдек укырга кердек һәм мин башта биолог булырга Теләгән идем, чөнки биологияне яхшы аңлый идем. Ләкин зоологияне өйрәнә башлагач, никтер миңа бик ошамый башлады бу фән. Анда гомумән тек бакаларны кисергә кирәк, шул әйберләрне никтер мин теге бик анда әйберләрне яратып бетмим. Шуңа күрә мин эзли башладым икенче үземнең өчен юнәлешләр. Анда җәмгыять белемен карадым, шул теге теләк бар иде ничектер сәясәткә кереп китәргә менә бу миңа ярдәм итер дип уйлаган идем аның белән кызыксынып карадым аннары менә бер көнне э, безнең информатика э, дәресендә безнең үзебезнең укытучыбыз бар ләкин ул көнне конференцияга китте һәм икенче укытучы килде рамиль абый рамиль абый карасагыз сәлам ул керде һәм безгә бер ә, шундый ә, видео куйды. Анда Билл Гейтс, Марк Цукерберг һәм тагын ә, нидер шул IT өлкәсендә билгеле булган шәхесләр аңлаталар, нигә безгә ә, программированиены, программа язуны өйрәнергә кирәк. Һәм мин аларга карап, шундый ничектер илһам алдым. Һәм шул дәрестән соң Рамиль абыга килеп әйттем, Менә минем өйрәнәсем килә, нәрсәдән башларга кирәк дип сорадым. Ул миңа аңлата башлады инде, берничә сайт бирде. Менә ул үзе аңлатып тормады, ничек э, нәрсәне өйрәнергә, нәрсәне эшләргә. Ул миңа бирде берничә сылтама. Ул менә май ае иде. Менә җәй буе шуны өйрән. Мин җәй буе утырдым, бөтен сайтны эшләп беттем дә килдем. Тугызынчы сыйныф идем ул, сигезенчеме? Хәтерләп бетмим инде. Килдем һәм әйтәм дә, менә бу сайтны тулысынча э, үзем уздым инде. Әтидән дә сораганым үземә яңа компьютер алып бир. Ул компьютер 10 ел эшләде, әле менә күптән түгел генә алмаштырырга туры килде инде. Һәм килдем дә һөнәр менә шул вакытны безнең э, Мәктәпне укып бетергән бер абый бар, Кәрим исемле. Ул лицейда безнең Android буенча курслар ачып җибәрде. Ә мин шул миңа бит менә чыннан да нидер сайтлар кушымталар эшләргә кызык. Һәм мин бардым шул курсларга ярты ел укыдым һәм беренче кушымта буларак без серле казан дигән кушымта Шуны хәзер. Ул хәзер эшләми. Android өчен инде ул. Ул менә татар телендә Казан буенча төрле маршрутлар төзи иде, биналарның мәгълүматын, тарихын өйрәнә ала идем ул кушымта аша. Һәм шул менә кушымтаны без беренче иттереп тәкъдим иттек. Безнең елга, ике елга ике тапкыр татар теле проектлары ярминкәсе уза иде аны рәшат абый уздыра иде инде күп кенә төрле кунаклар килә иделәр карый иделәр һәм без шунда инвесторлар эзлисез инде имештер ки инвесторлар анда потенциаль кулланучылар төрле кешеләр инде бай карыйлар беләләр журналистлар киләләр язалар Вот, менә беренче проект итеп без шуны тәкъдим иттек. Аннары инде э, теге энтузиазм бит бар, бер бетә, күпмедер э, вакыттан соң акча булмаса инде. Менә безнең э, минем дә ул проектта энтузиазм бетте һәм без аннары э, Рәшат абый, Арслан дигән егет, Ирек дигән абый бар иде. Без менә Җиһан дигән бер э, проект булдырга булдык. Без татар телендә, инглиз теленнән, э, рус теленнән Шундый кызыклы, позитив булган мәкаләләрне, лайфхакларны тәрҗемә итик, идә идек. Мин анда сайт эшләп куйдым, инде ул конструктор да иде ул вакытта. Матур гына шундый матур төсләрдә сайт иде. ВК төркемен ачтык, һәм анда бер меңнән артык кеше безнең җыелды, һәм көненә менә сайтка 50-70 кеше керә иде. Без көн саен тырыша идек бер мәкалә чыгарып барырга. Ул вакытта әле гыйлем Э, проекты э, айдар шайхинның бик ошондой пик пигі иде шулай ук э, атна сайынмы күн сайынмы нидер постлар чыгып бара иде мәкаләләр ул да безне илһам илһам ала идек без ул проекттан һәм инде менә җиһан дигән проектны булдырып ул безнең Ике ел эшләдеме? Аннары... Акча китерәме соң менә? Ул менә... 50-70 кеше кереп керүнең мәгънәсе бармы? Э, мин э, уйладым, менә хәзер реклама куербыз, акча эшләрбез дип. Мин кердем Google-на сервисына, э, төрле агрегаторлар бар бит. И менә үзебезнең сайт, шул сайтны куйдык. Куйдык, и модерация узганда әйтәләр, а татар телле сайтларга без реклама куя алмыйбыз. Дип. Шуңа күрә инде бу проект безгә акча китермәде. Бу бары тик инде безнең энтузиазмда гына эшләде. Бер вакыт без грант җиңгән идек, э, камера оттык. Һәм шул камера белән э, төрле анда видеолар төшергән идек. Шуны гына хәтерлим. Абай теге энтузиазмда башта без дүрт кеше идек, аннары тагын берничә кеше кушылды. Э, язучылар төрле мәкаләләр җибәрә иде, без аларны карап, анда Рашат абый редактура эшләп уздыра идек инде. Ну, менә әле дә кирәк бит андый проект. Әле дә ул юк хәзерге. Без менә чынлап әйткәндә аны дәвам иттерергә уйлаган идек. Ул менә безнең тукталды 11 сыйныфта шул ЕГЭ вакытында инде. ЕГЭ килде, безнең теге фокус. Инде, конечно, приоритетлар икенче. Әйе, фокус имтиханга булды. Аннан инде университет башланып китте. Университетта менә беренче курс шул ачык университет белән инде шул юнәлешкә китте. Хәзер инде ул проект э, ябык э, аны вк төркеме бар сайты инде бетте э, ну кызыклы кызыклы вакыт иде мин әле әйтеп киләм берничә тәнә позитив ниндидер китапларны укырысы килә инде психология китапларын укыйсы килә ниндидер чыннан да лайфхаклар татарча булса шундый рәхәт булыр мин хәтерлим аны ачык университетта сөйләде бугай булат Була бит әле иман исеме. Ул әйткән иде, нәрсәгә татар теле юк интернетта дип. Чөнки менә бер кеше дә әби була да интернетка кереп име, яки ниндидер апа, ул как вымыть окна да чистоты дип яза, аңлыйсыңмы? Ул язмый татарча. Тәрәзәләрен ничек җуырга микән дип. Чөнки анда мәгълүмат юк. Ә андый мәгълүмат булырга тиеш, шундый инструкцияләр дә булырга тиеш, аңлыйсыңмы? Нигә менә хәзер YouTube-ны ябалар, YouTube-ны ябалар дип куркалар име? Аны ябып булмый бит. Ничек ябасың син анда бит бөтен тормышта булган бөтен инструкцияләр бар. Бернинди теге ВКонтактега шоуларны күчерәләр дә ями матур шоуларны. Ну бит без бит ютубка шоу карарга кермибез. Без робот пылесосны ничек җуырга дип керәбез. Менә шундый әйберләр дә булырга тиеш татар телендә. Әйе, килешәм. Гомумән төрле контент булырга тиеш. татар телендә. Ну, соңгы елларда ул күбәйде. Мәсәлән, синең э, подкаст. Ну, э, э, Әйтик, э, аннары Идел, Ялкын журналлары бик күп э, татар телендә. э, ә нигә проектлар аудитория эшлиләр. бар? Аудитория кечкенә булып тоела. Менә кара син безнең карауларга карыйсыңдыр бәлки. Әйе. Карыйсың син? Карыйм. Утырып елыйсы килә бит инде. Ә, әйе, ну, ләкин менә кара, әгәр дә процентны карасак, мәсәлән, шул ук рус телле аудиториясе, ул зур, киң, әйе. Рус телендә белүче, сөйләүчеләр, алар белмим, төп санын әйтәм, ну, 180 миллион. Анда казахлар да керә, без дә керәбез, чыннан да. 200-300 миллион кеше бар. Ә менә татар телле белүче алар, ну, 8 миллион әйтик. Һәм процентны без карасак, в принципе, э, процентны безнең шулай ук килеп чыга инде. Мәсәлән, шул ук әйтик анда. Ну, әйтик 5 миллион, 5 миллионнан анда э, бер процент карый икән, ул күпме анда 50 мең килеп чыга инде. Шулай бит, ялгышмасам. Әй, шул бер кеше, бер кешеләр инде шул контентны алар Әйе. эштә табырга тиеш, Әйе. аларны Ну, бизираттырга менә без тиеш. тырышкан идек бер агрегатор эшләргә. Без аны эшләдек тә инде, әле Тистоп дип атау, Тистоп нокта татар. Анда син керәсең, татар телле генә видеолар сиңа күрсәтелә Ютубта булган. Э, без аны эшләдек, ләкин әлегә теге ничектер дәвам итмәдек. Бәлки киләчәктә, әгәр дә көчләр, көч вакыт, энергия булса, тиздән татар теленнән рус теленә күчерәчәк микән ясалма фәһем тәрҗемә итер микән тиз тиз итеп видеоларнымы әйе хәзерге вакытта менә мин белгәнемчә мин цифры гамәли семиотик институты белән бергә бер продукт булдырдылар алар

киресенчә кирәк. А, киресенчә. Инде бар, ютубта мин, ютубта мин әйтәм бит, бер дүрт ел элек инде француз телендә информатика әйберләрен татарча карадым, чөнки мин урысчага тәрҗемә итәм француз теленнән ниме, аңламыйм. Башка, чөнки информатиканы мин татарча өйрәнгән кеше. И мин татар теленә күчергән идем. Әйтәм, а, менә нәрсә әйтәсең кирәк икән. Менә миңа шулай җиңел булды, нәтиҗә бассейннарны узганда мин француз теле дәресләрен шулай карадым. Татар телендә. Ул күчерәдер инде шул вакытта. Ә кирәк бит татар теленә урыс телендә. Бөтен кеше сорый бездә. Ничә подкаст ясатарыз урыс телендә түгел дип. Әйе, мәсәлән, без Касим белән татар телендә сөйләшәбез, әйе. Э, Аннары бер сервиска куябыз бу видеоны. Әйе. Һәм ул инглиз телендә безнең безнең тавышлар белән инглиз телендә сөйләеме? Бу идеальный бер чынлап әйткәндә э, икенче телләр өчен ул бар. Бар менә Хайген дигән бер ясама фәһем технологиясендә нигезләнгән сервис. Мәсәлән, шул Сәйдәш Мифтахов дигән минем дустым бар инде. Аның белән без шул ачык университетта ясама фәһем буенча курс төшердек. Ул шулай ук социаль эшләрендә экспертный рилслар эшләде. Ничек эшләде? Ул алды бер минутлык э, видеоны башта э, үзе сөйләде үзенең жестикуляция белән аннары алды шул бер минутлык видеоны хайген дигән э, сервиска йөкләде э, ул аны аңлады анализлады һәм инде аннары э, ул текст белән яза рус телендә э, инде әйтик бер э, егерме утыз э, җөмлә язды һәм ясама фәһем э, видеоны шулай төзи сәйдәшнең тавышы белән Сәйдәшнең жестикуляциясе белән ул рус телендә сөйләп бирә менә шул теманы. Һәм шуны ук татар теленә чынлап әйткәндә эшләп була. Менә э, шул, э, шул сүзне башлагач, менә без э, яшьләр форумы канаты астында нейротатарлар дигән бер шул технологияләр белән, яңа технология белән бәйле активистлар төркемен ачып җибәрдек. Һәм менә без Алар белән үзебез өчен теге приоритет булган төрле юнәлешләрне билгеләдек. Һәм шулар арасында бар менә бу юнәлештә. Әлегә бу беренче юнәлеш булып тормый. Беренче юнәлеш дип без менә үзебезгә алдык, ул татар теленең зур монокорпусын җыерга. Аңлатып китимме нәрсә ул? Әйе, нәрсә монокорпус аңлашылмый. Менә гади тел белән аңлатырга тырышам. Аңларсыңмы, аңламассыңмы әйтә алмыйм инде. Мин аңгыра. Аңламас калам. Юк, аны аны әйтәсем килми иде. Менә әйтик, э, бар безнең бер якта китаплар, әйе? Әйе. Икенче якта баш мие, әйе? Менә э, баш мие өйрәнсен өчен һәм э, киләчәктә ниндидер э, нәтиҗәләр бирсен өчен аңа менә бу китапларны укырга кирәк менә билгеле булган темалар буенча э. менә китаплар ул э, шул базалар база данных биг дата э, урысча а менә баш ул модель э, нейронные сети модель нидер математический алгоритмнар менә хәзер мин аңлатып китәчәкмен менә без Хәзер менә менә бу big data нәзерли без башта. Монокорпус җыябыз. Менә монокорпус ул шул зур дата. Э, без менә аны җыйгач, аннары төрле корпорацияләргә зур җибәрәбез. Менә без татар теленең зур монокорпусын җыйдык. Һәм сез э, татар теленә э, үзегезнең модельләрегезне менә баш миенә баш миенә өйрәтә аласыз. Аңладыңмы? Аңладым. Алары менә һәрбер э, корпорация үзенең модельләрен язган, үзләренең алгоритмы ясама фәхемнен. И менә алар татар телен алып, шуңа өйрәтә алар һәм э, киләчәктә менә аларның шул ясама фәхем нигезендә эшләнгән сервислар татар телендә җавап кайтара алачак. Менә бу э, без именно менә хәзерге вакытта текст белән бәйле. Э, шулай ук бар э, мәсәлән ауди белән бәйле корпус бар анда бар э, рәсем белән төрле төрле алар булырга мөмкин менә безнең беренче чиратта без приоритет буларак сайладык менә текст белән эшләүне менә беренче инде без ачык рәвештә менә бу монокорпусны бөтен дөньяга бирәбез Кем тели куаныгыз? Бит бесем кебек, э, Җәүдәт абый кебек, ул бит эшләгән ит, беренче клавиатураны тотарча. Хәтта бесем һәм ул аны тишергә җибәрде. Әйе. Бу сынчы менә шундый форматта. Әйе, шундырак форматта эшлибез. Без менә гамәли семиотика институты белән дә э, бик дуслар, алар белән дә гелемтәдә. Менә безнең хәзер максат менә шул монокорпусны э, җыю. Без җыйдык 300 миллион сүз. төрле чыганаклардан китаплар да сайтлар татар телендә максималь рәвештә сыйфатлы без аны җыярга тырышабыз максат 700 миллион сүз 700 миллион сүзне җыйгач без аны ачып бирәбез беренчесе икенчесе инде без үзебез дә менә ачык булган модельләр төрле open source аларны кулланып үзебез продуктлар шул нигезендә эшлибез һәм беренче продукт буларак менә безнең шундый теләк бар инде ул менә граммерли дигән сервисны беләсеңме инглиз телендә язасың хаталарың бар икән ул әйтә менә бу сүзне монда кулланма бу контекстка туры килми монда өтер куй монда нокта куй сиңа ни ярдәм итеп тора ул плагин рәвешендә анда сайт рәвешендә бар һәм менә бу кызыл әйбер юл белән эшләгән әйбер әйе һәм менә без татар теле өчен шундый ук әйберне эшләргә телибез мәсәлән татарча син яздың хат әйе мәсәлән да әйтик, э, бер сүз урынына икенче сүзне кулландың, мәгънәсе буенча туры килми. Вот сиңа әйтәм, менә монда менә бу сүзне кулланырга кирәк. Монда мәсәлән, э, өтер куярга кирәк. Монда хата бар, э, грамматик яктан, ә мәсәлән, а урынына ә язгансың, мәсәлән, да сәлам, да. Икесендә дә ә язгансың. икенче ә урынына безне алып аңлатып китәм соң син гармонизм законы булганга күрә менә аны да чынлыкта эшләргә була ләкин беренче версияләрдә әле аңлатып китмәс дип уйлыйм мин әлбәттә бу инде бөтенесе менә без анда унбиш уналты кеше Һәм алар барсы да бушла эшли. Э, бу активистлар төрле җирләрдә яши анда ике кеше гомумән франциядә чит илдә яши анда башкортстанда яшәүчеләр бар казанда яшәүчеләр бар э, төрле илләрдә алар һәм бөтенесе дә менә буш булган вакытта керәләр безнең чатка керәләр безнең э, инструментларга и эшлиләр Һәм әгәр дә менә э, шулай ук безне тыңлаучыларга мөрәҗәгать итәм, әгәр дә сезнең теләгегез бар икән, э, монда катнашырга без ачык. Безнең платформа аккаунтларына керә аласыз, э, гомумән минем шәхси битләремне табып яза аласыз. Гел без кешеләргә гел ачык. Бушка эшләргә. Әйе. Хәтта хәзерге менә вакытта безгә монда IT белеме, IT белгеч булу мәҗбүри түгел. Менә хәзерге вакытта мәсәлән безгә филологлар кирәк. Э, без э, әлеге әлеге филологлар кирәк булган вакытта килегез филологлар безгә миңа калса гомумәнгел кирәк булачак шуңа күрә э, менә филологлар безгә кирәк менә без хәзер менә шул сервисны эшләр өчен үзебез җөмләләрне бозабыз Аннары филолог араларны тикшереп, төзәтеп чыга. Менә шул нигездә без менә шул баш миен өйрәтәбез. Ул аңлый башлый, кайчан менә шулай язырга кирәк, кайчан менә шулай язырга кирәк инде. Монда баш миендә инде төрле математик э, формалар кирәк. Менә математиканы белү дигәндә, менә әгәр дә менә бу баш миен эшлисең килә икән, менә монда математиканы яхшы белергә кирәк. Әйе, аңлатыр өчен аңа мин. Чөнки ул компьютерның теле, ул барыбер машинаның теле. Ул барыбер математикага бәйләнгән инде. Әйе. Әйе. Үт карар ничек кызык. Ә Менә кара әле, әйдәгез син хыялланып карыйк. А, Юваль Харари дигән бар э, э, э, галим һәм ул сөйли нәрсә булачак, ничек булачак Аха. тормыш ясалма фәһем белән, име? Аха. Һәм аның вариантын мин сиңа анасы әйтермен, ә әлегә синең вариантыңны ис- ис- ишетәсе килә. Менә бер 10-15 елдан соң ясалма фәһем кереп тулган инде, име? Без яшибез, име? Бөтен эш эшләнелә ясалма фәһем белән һәм роботлар белән. Мгм. Менә без синең белән хәзер сөйләшеп кенә утыра торган вариант калачак. Нәрсә эшли алабыз соң без? Ничек тормыш итәбез без? Ну, гомумән килгәндә, миңа калса күп кенә күп кенә түгел инде кайбер профессияләр юкка бетәчәк. Ну, врачлар, стоматологлар. Юк, юк, стоматологлар, әллә кемнәр инде инде хәзерге вакытта тешне робот Итә. Аңлыйсыңмы? Даже теге керфекләрне куя Мгм. торган мон- менә бу ха- кызлар кирәк булмый, чөнки алар андай ят- куркыныч бит ул менә синең күзеңә инде робот төртсен инде, име, керфек куйсын. Инде андыйлар бар. Беләсеңме, менә мин шәхсән, әйе, Андыйга бармас инде. аңгыга бармас идем, чөнки әле барыбер әлеге, әлеге. курку бар. Э, Белмим, ничек киләчәктә бар микән. Но миңа калса, мәсәлән, әйтик, э, кем менә шылтырата иә еш қазір де мына роботлар қуаныла бит артына кіші кебек сөйләшә а алга таба тагын да яхшыраклар сөйләшәчәк мәсәлән менә бу профессияләр юкка чыгыр дип уйлыйм колл центр инде әй колл центр аннары белмим журналистлар белән нәрсә булыр но миңа калса журналист Арда Кимер. Чөнки ясалма фәһем хәзер бик яхшы анализ эшли, аннары мәкаләләр яза ала. Блогерлар да кирәк түгел, әнә Сәйдәш уже инде ясаган ничек. Син бер генә образны әйтәсең дә, аңа текст язып, ул сөйләп утыра синең урыныңа. Теге шәхес булгарак кешесе кирәк булачак, но менә блогерның эше дә җиңеләячәк. аңа чыгып студия анда алып э, камера куеп монтажер табып э, видео эшләргә кирәк булмаячак ясама фәхемгә бер видеоны җибәрде шул э, видео нигезендә ул икенче видеолар эшләячәк ә шулай эшләргә була тагын нинди профессия бар ну мән итеп теге монотонный теге рутинный профессиялар юкка чыга машиналар ясау ниндидер оборудование ясау өйләр төзү йортлар төзү ул барысы да шулай ук роботларга калырга мөмкин әйе калырга мөмкин курьерлар булмаячак инде йөри әлбәттә инде хәзерге вакытта әйе хәзер дә мәскәүдә мәсәлән шул шул яндекс ширкәте бар шул Курьерларны куана инде. Әйе, ә безнең ничә миллион миллиард кеше яши җир шарында? Җи- Җиде? Җиде, Җидеме, сигез- сигезме? Сигез миллиард кеше Әйе. яшиме? Ничәсен соң халык? Менә алар бит үрчегәннән үрчи. Беләсең, менә э, әйтик, э, ВКонтакте килеп чыкты, әйе, аннары икенче социаль челтәрләр. Әле моңа кадәр SMM менеджер дигән Ә, Эш юк. Эш юк иде. Әйе. Менә хәзер ясалма фәһем килеп чыкты 2023 елда. Яңа бер э, профессия барлыкка килде, ул промпт инженер дип атала. Ягъни менә ясама фәһем дөрес нәтиҗә бирсен өчен, аның белән аралаша белергә кирәк. Дөрес итеп промптлар, дөрес итеп аңа эш куша белергә кирәк. Шуңа күрә теге миңа калса нидер яңа технологияләр ул гел яңа профессияләр булдыра. Шуңа күрә монда миңа калса хәзерге вакытта кешегә бик теге гибкий булырга кирәк э, гел нәрсәдер өйрәнергә гел укып торырга гел теге э, трендлар кая барырга шуны аңларга тиеш әйе кара менә мин карап утырам кара кара сөймим инде э, утыралар кибеттә апалар име байттерып касса янында пик пик дибиме артларында алты тора инде электрон касса Аңлыйсың ма? Ягъни башына да килми бит, ике елдан соң син утырмаячаксың да пик-пик итеп, син кайдыр барырга туры киләчәк икәнен башына да килми. Кебек тоела миңа, белмим. И ул аңа сөенеп утыра, эшен эшләмиме, мин яхшы эшлим дип. Юк, менә син ике елдан син кирәк булмаячаксың инде. Белмим, әйтә алмыйм, нәрсә эшләргә кирәк микән бу ситуациядә. Миңа калса, бу яктан дәүләт берәр ничек ярдәм итәргә тиештер. Иә, мына дәүләт э, уйларга алар- тиеш хәзерге вакытта дәүләт түгел, Аңлатырга менә тиеш. җир шарының э, ди- менә бөт- бөтен җир шарының дәүләтләре бергә җыелып, моны туры уйланырга тиеш. Чөнки хәзерге вакытта, мәсәлән, а, менә шул бу бу апа у- эш тапмады ди, анасы икенче кеше эш тапмады ди, кирәк булмый башлады. Ул ул кешеләр бик күп а, буш вакытлы булачак. Мәсәлән, мин бөтен кеше әйтәм, фрила- фриланска китегез, фриланста шундый рәхәт. Мәйтәм, әйдәгез, и мин әллә ничә кешене шулай у- күчердем фриланска инде и алар миңа озак рәйдә ә без нишләргә белмибез без ике сәгать тормышың инде барлыкка килә юлга син берничек тә тормышыңны сарыф итмисең име эшең тиз эшләнә чөнки син чәй эчеп утырмыйсың һәм коллегалар белән сөйләшмисең и все син нәрсә эшләргә кеше белми кая барырга мин ашый башладым мин тазардым мин мондый фәлән фесмәтән Митем, ну табырга кирәк, өйрәнергә кирәк үз тормышыңны, үз көнеңне ничектер матурлайтырга, кызык, кызык иттергә. Ә кеше булдыра алмый күбесе. Әйе, бар шундый. Белмим. Менә Юваль Ну, бу Харарис кешедән шундый тора. әйтә. Бу кешедән тора инде. Э, Кешенең мотивациясеннән. Әгәр дә, мәсәлән, кеше аңлый икән, э, Менә бу эш аңа ярый һәм аңа барса, берәрсе дә башка кирәкми икән һәм киләчәк турында уйлау микән? Ну, яхшы, бу аның. Син дөрес әйтәсең, бу шулай кешедән тора икән, мин аны бик аңлыйм. Ләкин мин шуны Юваль Харари әйтә, кеше бушлыктан, менә вакыты күп булганга күрә, ул шаша башларга мөмкин әшәке юлга басырга мөмкин аңлыйсыңмы э, ул анда вариантларын әйтә әлбәттә бөтен әйберне хәзер эшли роботлар ди һәм акча барыбер бар һәм һәрбер кешегә акча да бирелә теге җинхар шул урлама кеше үтермә мен сиңа акча бирәбез дип тә бирсәң дә ди барыбер кеше аңгыраерга ма шашырга мөмкин чөнки э, ничисең Охша, охшарга охшас, охшамлыгы бар, охшасы бар, биреп торалар аңа көн, ой сайын, аңлыйсыңмы? Менә ул әйтә, вариант булачак шундый аның күз алда ул, күз алда. Зур стена төзеләчәк, Трамп төзегән кебек. Һәм бер якта калачак кешеләр кем артта калган, һәм бер якта калачак кешеләр кем Кем инде менә Ясал Мәфәхим белән дуслаша алган, тормыш итә алган. Тегеләргә җибәреп торалар ашарга, гуманитарный помощь буларак инде име, бер-берегезне ничек итәсез, шулай эшләгез дип, безгә генә тимәгез дип. Ә үзләре рәхәтләнеп тормыш итәләр. Шундый вариантны күз алдыда ул. Бу теге Время дигән фильмны караган идеме? Әйе. Шуңа ошаган, әйе. Шуңа ошаган, әйе. Ну бу белмим, алай әйтә алмыйм. бик ышанып бетмим чынлап әйткәндә ул антиутопия инде бу антиутопия бу ул фантаст вариантында чөнки ул инде ул төрле вариантларны язган мин шуннан шусы искә калган истә калган шуңа күрә шундый так нәрсә без бит инде юрап утырабыз синең белән менә бу бер моментларны син сәвлыр микән дип һәм безнең юрау рубрикасы бар монда Менә син юра буларга ничек карыйсың? Мин үземне, минем гомумән дөньяви принциплар ислам диненә нигезләнгән һәм моннан Сез каян алдыгыз аны? Шуңа э, ислам теге күзлегеннән карасак, э, киләчәкне бер Аллаһ Тәгалә генә белә. Шуңа күрә монда Теге, ну, мин бик яраулар ашам инде, э, үзем дә бик нитмим. Ләкин теге аңлыйм бу рубрика сезнең, шуңа күрә моны ничектер теге юмор буларак кабул итә алабыз һәм менә мин Айвазның соңгы подкастын караган идем. Бүтән кеше әйтә бит, Айвазны караганда бүтән кеше шулай җавап бирә башлады. Айваз, конечно, трендсеттер. Әйе, яңа тренд шундый. Э, һәм менә Айваз әйткән иде, мәсәлән, мин рәис кырына килсәм, нәрсә әйтер идем? Мин менә уйладым да, мәсәлән, мин киң җәмәгатьчелек кырына чыгам да, инде нинди сүзләр әйтермен икән? Шулай дип кабул итә алабыз менә бу рубриканы инде. Димәк, безнең рубрикада Ями Music лейблының э, җырларын сиңа тәкъдим итәм. 5 штук булачак ул. Син берсен сайлап аласың. Һәм шуларның арасында сайлаганнан э, минутын һәм секундын әйтәчәксең дә, без синең соравыңа җавап табачакбыз. Так, Уразай дигән э, Зуля белән Мубай, Айдар Гайнуллиннар белән бергә эшләнгән җыр. Сагыну Зәринәнеке. Э, Кабатлану Джунаныкы. Э, Ноябрь ул Нур һәм Шәм шәһәрендә Җаһвар. Кемнең җырын сайлыйсың? Уразай, Сагыну, Кабатлану, Ноябрь, Шәм шәһәрендә. Әйдә Нурныкын. Нурныкы булсын, имәм ярар. Ярар. Так. Ә, кара. 2 минут та 11 секунд. 2 минут та 11 секунд. Һәм мин сайларга тиеш минут һәм секунд, әйе? Әйдә булсын. 1 минут та 20 секунд. бир минутта егерме сегиз э, сорауын тагын бир кабатла әле ә, мин чыгам кешеләр алдына һәм шусын әйтәм карыйк әле яратучы юктыр мине яратучы ә беләсеңме бар сине яратучы нур белән каршы бар микән минем яратучы дип сорыйсың ме син халык алдында чыннан да бит безгә безгә кирәк ә, безне ярат, яратканнар сизү мне нравится нравится деп әйтәм ингел мне нравится нравится бу шундый э, эгоизмның бер өлеше инде әлбәттә ләкин менә юрамның шундый җавабы сиңа тагын әйтерсең бармы синең әйе бит әле э, мин беләм бу подкастны минем тик якын дусларым күрәчәк э, командам Ә, татфорум командасы инде. Татфорум командасына килгәндә анда бар төп биш кеше. Һәм инде алардан тыш тагын да безнең активлар бик күп. Әгәр дә командага карасак, анда 60-ка якын кеше. Һәм инде мин аларга сәлам әйтергә телим. 302 э, кабинет. Сезгә сәлам. Э, Алмаз, Әмил, э, Лейсән, Ильмира, Инже. Сезгә бик зур сәламнәр. Мин сезне бик яратам. Һәм сезнең белән эшләгәнгә Бик горурланам һәм алга таба матур иттереп эшләрбез дип өметләнәм. Һәм инде калган активистларга да зур сәлам. Шундый рәхәт име, шундый яхшы командагыз, барысын, барысын да яратам, әлбәттә. Һәм яшьләр э, форумында яшьләр эшләү бик сөендерә. Әйе. Иң мөһиме, менә нәрсә миңа ошый.

Узган буын, Ленарийлар, Гүзәлия, Зөһрә, Тәврис абыйлар. Хәзер инде менә без, безнең буын килде һәм без әзерлибез менә киләсе буынны. Һәм ул шулай дәвам итә. Һәм иң ошаган әйбер шулдыр. Безнең бар үзебезнең теге дөньяга караш, үзебезнең бар бер шундый шигарь, максатларыбыз иә шигарь мәсәлән ул татарчаны заманча заманчаны татарча без менә шул шигарьне куанып

Бик яхшы. Рәхмәт Шо. сиңа, рәхмәт командаңа. Б- Тагын көтеп калабыз. Си- э, Сиңа рәхмәт чакырган өчен. Кайнатма.